Amor tutwal lamero kwanya kar me jolo in kaneno yub me loko ang'e ma ochwiny ento kong wachak neno wiye madir ka wadigu chen mamete ki yub man e wan luo television tini ci ariyo neno dwe abich me dwe miya abich bene e mwaka alib ariyo pier ariyo wiye abicel
Lakelia ye. At least the one thing for now we can all agree on is the swap to use.

Koti matek i kom dano ma gurumo ngom me bar pece ni gin odone woko i ngom pa bar man dok lac pa ngom me bar pece onongo oteno wa gudi modo two okelo wor mapol tutwal i nge yaro kit me yubo bar man pi kuro tuko me AFCON 2027. Mego mo mwaka ni miya acel piero ang'wen notiko toke ikan woko kome dong ki i Arua District ci i kin oculu man okuywek loyo ki i West Nile pien kor ticce onongo tye maleng. She used to do pot making. She used to she used to deliver mothers. She was a local birth attendant.

Anen waluo television amior kwanya kar me jolo in kaneno yup me loka ng'e mo chwiny tin ni ci ariyo ne andwe abich me dwe mi abich mwaka ali bado piru bichel en to ka ngwacha kaneno madir na mati pin tin ni ka wadu guchen dong wamete kor ke kore ania sande yakmo

oweko tye ka gengo dongo lobo mapol ma mito nongo bin i bar pece man bar tuko madit ma tye i kumal me lobo Uganda Odiro mukene waye ni mono bar pece ngom ma tye oteno wa gudi moro to road dok bene gate mapol ma tye orumo bar man ni weng gitye i ngom pa bar pece ka jo mukene waye ni meno pe obedo lok ada oweko dong lok tye mapol i kare man ni lok man weng tye ka bino i nyim yub madong National Council of Sports tye omiyo woko lod me bar pece Iting lugedo pa dul mony UPDF me roco bar man ki bene medo rome wek obed bar me pwonye kare me tuko me AFCON ma obotime i mwaka manyen-ni. Yub me miyo bar man icing dul mony otime cabit mokati weko dong gament mete dero mena lokom tuku bubugedo ugedo bar man kare mokati nge cende kare man omyero kimed rwom mameke. Joni Sani ocaka con keli report matut i kom lokom laro ngom ma tye i kom ba pece ki dano ma gurumo ba man i pece laro division kabedo ma tye i city me gulu
And finally, Council approved actually handing over Bar Peche Stadium to the National Council of Sports. Kadi bed ni kicako geto bar peje me konyo temo tyen pi lutuko ma gitye ka a

Tomorrow to roll. Peter Ogwang State Minister ma neno lok me tuko i te ministry me pwonnye ki tuko waco ni en engeyo lok kom ngom me bar peja maber dok macalo gamente gibitiyo iye wek kimedde ki geto bar madit i rwom ma lamal pi lwak me Acholi i lok me ilo rwom me tuko.

Pi wan Luo TV, jonisani uchaka chon i Gulu City. Sports tourism. Now for this, friends, we are done.

Awake niang' lachien ka dong peko mone tinyo ke winya rem matek ka dong e chero i odi yari. Odi yat man ni kin kar man no cho maroma dek kulu nien ki nino ma giti ki two high blood pressure i kin ne peko muken ma diyo dano ma ti kumal me lobo Uganda ma lubbe ki lok kom yot kom pa lwak. Ismail li Jacob Jones obedo ka lubo ko lok man en dong ke likom bete yub me lok ang'e mo cwiny ite ka nene pudi ki wan luo TV.

Gito laling laling pien ni pe gin gicer ka nongo kony me yot kom. Na ka ineno mamot co wok ki kom peke madongo ma gin pe miyo tamgi ka maleng, co ki waci ni they die silent. Gin ma waneno eno pien by the time laco oo i ot yat nongo dong tye ma goro matek adada. En aye waneno ni co gi pole gi pe miyo tamgi nyo gi pe miyo ngo ma gin tye ka wok iye through but later on because people are concerned about women so much but they don't take concern about men. So men are die silent, silently of their psychosocial issues from home and that is when subject them to so many things and that is why wanoni cho pole regularly wanoni kwero mot ko kwed ma mo ne anoni cho mo chako mo apiari wa bongwen o kere mo apiari ngwen werio eni pole gi tigi pressure mana man bien chamo kene ka uh, joma gang romo mino support, e miero support ki bodgi Icayo malac but yin dong piti ki kero, so dong ibedo ngat ma icayo kene tyeko bedo ka rem me cwiny. Doktor Okema owaco ni meno milion acel ton angwen pa nywelli me lobo o kolo kom kare man giwok i peko me two high blood pressure ma nongo dong pe cang. Nino acel at least abedo ki dano ma romo adek to abic ma i kom coo. Kede bedi mon bene tye but statistically kit ma neno ke dano ma romo adek ni o kede abic nino ki nino. So ka wa iketo i cabit eh, cabit acel no watye ki dano ma romo pyera adek eh, pyera aryo ni o kede pyera aryo abic meno kit ma aneno kede. Jo ma gitye ki pressure ma ica mukene pe waketogi yat, jo mukene tye ma waromo ketogi yat ki jo mukene ma dong wa maintain gin.

Lower and Middle Income Countries ma Uganda bende tije, within Northern Uganda wan wati kind jo ma ti Low and Middle Income Countries nyo areas morumowa. I compare ken eni ni, i compare ma waneno ni pressure en yo bedo is a silent killer ma ka ineno mot uh, peke ma dano ti ka nongo is a silent killer ma ca mukene by the time ma ngato moni oyo ot yat en i daktari cako mokone Wang ma ngat moni onongo lanyut moni tye ka nyute i kome ma nongo pe niango kome maber, ci ngat moni bino kwede i ot cat. En bene otito yo ango ma omiyo lwak gukwany me dwoko peko man piny? Stress has been one of the factors. Now, uh, the impact of all these psychosocial stressors can lead to nti so many things, complications, calo depression can come in, uh, if, uh, the, the separation of marriages and all that. So, kit ma waneno kwede en ni pekeni eni watye ka neno ni tye ka kelo peko Wabedo ka lok i kare ma kayo tutwal kit ma miyo waromo improving ki kwowa kene. Me acel, ka waneno ni myero kong wanen ngo ma ke walwongo ni dig out the details of social stressors, ngo gin moni ma tye ka kelle lakudi peko ni eni-ni. Kit yot me aryo, wa improving lok me kwowa kit ma wakwo kede gang, lok me cam, lok me kit ma waromo relating ki gin ma wacamo kede nyo kit ma in iromo timo ki exercise. Uh, yeah, ideally, it's recommended in a week you should do three to four times exercise. We are going to talk about time kidney. Dr. Kema olego co ni omir gulok woko kit mi kwoma megi tutwalle wac kwayo cam ma gin gicamo en omiyo labolle cam mogo macalo dek agura nyig yat ki dong pot dek calo ji mogo ma pigi tego ma konyo dwoko piny peko me two high blood pressure ma no dong pe cang Tuo hypertension tye tuo high blood pressure ma nongo dong pe cang. Kadi bed ni pe tye kit lanyut mo keken i kom dano, ento balo woko jami me i dano. Ismail Jacob Jones pi Wan Luo Television i Gulu City. Ka waweko city wadiro i district me Gulu tela me district man gitye koko mapol dok bene koko tye i kom gin tutwal odyero madongo i kine tye iye ofice pa kao man won komel sia bikidong RDC ni gitika nywaro tike je magamento miyo begin me konyo tich wa miyo gang kal gitiwa ya WhatsApp county o miyo gen go bedie konim to tell I room me council bigitiko ni mondo dir me district polgate nywar je mapole kene tiye ger ma ke miyo begin me bedo odi kidong moro ka ken je maken mapola ta ikin luko ko madon tiye council beach me bwa tira sub county man Burlington pongwe jwa wen mono koti matek iloko mnyate kidong je mokene kene tiye en odi ma ono kimiyo me tich en palo tela madong me district me gulu madong kipowa kigum kom gulu city mwaka mapol ata mukarangiti kadi bed ni koko tye ni kawo kacel ki rdc ma lakony ko rdc me gulu district wani mono kwak lok man tye lok abal kari pe tye lok ada ento matute ducu wanen ki bo david magere en oloko ki lutela me gulu district

Lutela magi mapolle tye councillors ma gitye i district meno kono gubedo ka nywako tam i kare me timo kacokke me full council meeting me agiki meno me kacokke ma aryo i bedo piny me abicelle i council me apar wiye acel ma otum woko ma gimoko iye Biak Limi. I kingi aye tye Burlington Paul Ngwec ma tye councillor ma cung pi lwak me Bunga Tira sub county.

Dit boek kennen we pikken lopen maar, maar die kan we lopen maar. Pikken implementen, die man ook in lopen met I kare me gamo koko meno kono, James Cosmas Okidi ma tye lalup ko RDC me Gulu District nyo ni Deputy RDC omoko ki wan luo TV ni lok pa councilors ni tye lok me abal kare matek atika tika. Man aloko ni office wa tye awac, office pa RDC tye fully fledged i awac, ilutic ducu Secretary, Office Attendant, Assistant RDC, Rio Weng Tikunu, Deputy RDC Tikunu, wan watigi ofis ya wach ma Kampala ofis pa president en ye choro piere so ofis mo ma wan ti kwede city kany ot pa gament mo ot pa district mo ngo kaka en to gin matime en ye ng'eyo wan ti detach ki ke lo ke ke ke, ke technical staff wan ri naka wach to tija ga meno ti kwene ti city kanyo dong ichamo kenne wan walego just uh, a space ma waro rwate gi kawo ye kanyo Mm. i district kanyo just a space orwate gi kawo orwate gi engineer orwate gi technical staff mo gi ken mano dok mo tye Mano obedo ng'at makende. Ero ofijwa tiya wach imi an pachwago. Ino i kare me gamo lok meno mi kaka distrik ngat ma dor wi lutic ducu me distrik meno man lalub kor kao ma gilwongo nye ni Christopher Okereyot onywako tam ni meno gin macalo distrik kono pe gimiyo jami ata pien no gang kal madit macalo ministry of local government ojuko gi woko miyo jami ata ata kadi bed ti koko tye gin gitye ka tute me neno olo toggi yubo kit tic pa jami ma distrik meno myero oti kwede.

I Arua district man ni West Nile mega mo bela cholo mwaka ne dong mia achiel piero ang'wen kitiko kano kome dok obedo kin dano ma dong otegi ma guri matek loyo mano te konyo dano me kin gang lacolo man ni kikano kome cing bara jalawo nil dwa angwen me dwe miya abic i gange car ma tye e tori balisel man ya jono wod i bura town council ya rua district mego luija omene nafura aya obedo kon ngat ma ocako mako do me kom mano dong tye mwaka miya acel pirubicel Dok ni owe mwaka miya acel pier ang'wen ono fud den timo je mapole kendo e miyo kon me nyoro bot mon ma kiti kin gang wa ila cholo ma ono ti kin gang mego man kinywalo en i mwaka alib acel miya bor ki pier abor wi abicel ka oto i nindo acel me dwe me abic i mwaka alib aryo pier aryo wi abicel wanen kong report ki kom lok man ki bot Robert Ariaka. Luija omene Nafura Aya ocako wot ki odoko ma dong tye mwaka miya acel pi aryo bicel ka dok obedo pi mwaka apar angwen mukene ma ono en pud pi ya kwo no tum ki mwaka miya acel pi ara angwen. Mego omene oto i nino dwe acel me dwe miya abic i mwaka ni eni kun ki nywalo en i nino dwe abic me dwe miya abicel i mwaka alip acel miya abor ki pyer abor abicel ki lobo Kongo.

Yot kome oballe i nino dwe apar aryo me dwe me adek i mwaka-ni eni, pien ni ocako bedo kono ma nongo dong wiye wil woko dok i cawa mukene loko lok ma dong bene ngati mo keken pe niang iye, kiweko en dong ocako bedo ki i ot. Saverio Drani, mwaka pyera aboro wiye aryo, ma tye i kin lutino abic ma mego omene oweko ni, owaco ni mono minne obedo ngat mo ma omaro lutino dok obedo apwonyo gin ki kwo maber kikwo ki kuc ki dano mukene.

Gad acidri council abic ma kiyero pi lwak me Bura Town Council Arua District owayo ni mono omene okono matek otwal miyo kony me culo bot mon ma ono gitye ki peko na twale kare mono odi yadi pud nok dok bene kiworo i bor piny ka nongo kony me yot komme en obedo ka konyo mon mapol.

Paddy Samuel Odong Matila Kony kor Rector me St Peter and Paul Pokea Minor Seminary ma otelo mica en lega lega liel pa omene owe dano mapol mego wek woko kwo ma balo kwogi weko gito yot nyo gito con ucak kwo matim. Padi odong bene omiyo kor bol otegno ki pac mapol me kwoyo kwo ma weko ongon maber kun nongo bene kikwanyo kwo pa en me komene wek gukwo guri i lobo dok bene guwek nying maber. Pi lok ange ma ocwiny i won luwo television Robert Ariaka ki Arua district.

Petit matek bene otimo joma pigi tego ma otero kony chok bot dano ma ikin gang e lobo Uganda kanyi opwoye gi mano pekelo don lobo gi joma ken mapol ma gen gotimo me dir Uganda chok e lobo mati olony la dire ikin nen mapol ma Uganda ti kwere kun no wuok ki bolo dir madongo i gamente en ikin elo memba me cabinet John Odieko bero tye i yub me cam me riceng me lwoko lumema me cabinet me lobo Uganda madong kar me bedo gi ofis oteo oya gikine

Ene wene ma tij pa cabinet ni polo opong' gi tich matek. War ki dong bene keto cwiny kom tic weng ma gin gitimo. I kom ma papat ma gubedo iye i dor gamente me lobo Uganda. Politically,
we have been mobilizing for the NRM. Therefore, the victory we are talking about of 71%

I have heard reports that even some of the political leaders receive bribes from business people, from private people. This is very dangerous. It must stop.
President bene wacho ni mondo tich ma kabinet otimo opyero bedo te akelo kom yupo kwi pa lobo Uganda aduoke ne okelo alokaloka maber ka wacho ni mondo tye kegen ni mondo dong lobo ma kigwoko rii labed naka Uganda

Ka waweko lobo Uganda gang kal me kop ma woko i lobo Nigeria, cwinygi pe yom pia wun ki dong tim me anywa ki bwor ma pol bedi timme kom anyo luma me kike South Africa. Gin wai ni mon gamente me South Africa man i Pretoria pe yago timo gin mo ken mapat ki kati lok dog keken ma gin wai ni pe obokero ya alok alok mo ken i kom tim ma poko poko ma tye timme South Africa i kom anyo lum muken ma a ki Africa.

Nigeria tye ka yope me kwanyo anywelegi oyoro yot ki i South Africa kit ma man gang kal pi kop ma woko wa i wele ceng baraja kun ngeyo weng ni mono Pretoria pe tye timo gin mo keken me juko tim me aun ki dong bene monyo dano ma gitye anywel lobo del col mukene ma kitye ka konyogi tiyo i kare man i South Africa.

kilok ni mon guchak coyo lok kom dano gi ma tye i lobo South Africa wek kinia i kom gin ka bene ma gunongo peko ni gitye i kom gin ka ma polle kidok kin gudwok kin gin cen paco wek pe dok gunong bura. Ka lok pa gang kal me kop ma woko i Nigeria man ni Kimyebi Ebienfa owaco bot luco lok angeya i nge bedo tye ka nyamo lok ki ludito me South Africa ma gitye i Nigeria.

Anyuali Nigeria mia achiel piero adek dongo gochon na konyuoro mere me dok chen pa jo malupe ki lok pa e piem fa ma oloko weni mono South Africa omiyo go tim gin mo apat ki loko aloka ken pien meno nyuoro kit maraj dok bene miyo bwore kom dano ma gibedo eni South Africa kono ma gi a ki lobo del col mukene ni. Minista Pickup mowuok e Nigeria, Bianca Odumegwu Ojukwu, e chieng' tich abich to owacho ni mon kwop anyuola Nigeria ke biacar gi ma South Africa omiero pe ki bal woko dok ma gitye kono mere gua woko cut me dugu cen paco. Odumegwu Ojukwu owacho ni mon anyuola Nigeria aryo ma Amamiro Chidiebere Emmanuel gin ki Naemeka Mathew Andrew dong kinekogi ni South Africa i dwe ma okati. Pile ok ang'eyo ma wacho ahinya e One Luo Television. An Nia Sande Akumo. E ripot ma maro biachara lodhier gitye ka tye loko lupu ma gitye i Arua district loko mpu ki dong gwoko gweni ma tye ki lalok aloka Man iloko mriyo macang dong bene dongo biacara i cing dano ma gitye i kin gang man oweko tute man tye ka nyako nying mapol te bene kon lupur mapol man gitye ki peko pe pe gin ma ken ma atima i yo me biacara dong gitye gwoko gweni kare man pi tong gweno ki bene gweni ma gicaro ma kome me ringo joni sani ocaka con keli ripot i kom lok angeya me biacara question do we Pur tye gin acel ma ka in iketo iye cwinyi, iromo nongo mugoba maber dok ia oko ki i can. Kit ma ludiro gin giwaco kwede, man oweko dul mapol ma lupur gin guribbe me neno kit ma omyero gicak kwede gwoko gweni me ilo kerogi i kit me tiyo lim i Arua.

Gitye ka tic kacel ki dul pa lupur ma romo apar pwonyogi i kit me pito gweni me a ki i can, dok gutito ni kun bene gipwonyogi i kit me gwoko kabedo ma orumowa.
The community as well, they've formed groups, others are on the virtue of construction of their poultry houses, so that means they're going to benefit directly from the project.

so that they can be able to start making more money from uh, these kind of ventures and use it to support so many other things. Be pa fut ye ni ka ngat moni okero ye chwinye dok otiyo ki diro maber ma lupe ki fu ci romo kayo mogoba ma bup i fune kit ma lupit gweni man gitye ka wok iye pi wan luo tv jonisani ocaka con i arua city

I tuk mere ma otimme ki i koc goma, yub ma otimme otero woko kwe madit twal pi lwak ma gitye i koc goma town council i kin kabedo mukene ma tye i Nwoya district. Anthony Papera keli ripot i kom tuko man kit ma oworo kwede. Radio Ru Piny kacel ki One Luo TV okwero nino pa lutic i koc goma town council. Kwer man kono olubbe ki tuk odilo ma obedo tye i kin lwak me koc Goma Town Council ki lutic me Radio Ru Piny ma obedo magwar kun oyomo cwiny lwak matek atikatika. Adwogi tuko man kono lwak me koc Goma Town Council oluro Radio Ru Piny kacel ki Wan Luo TV ducu golo ma romo angwen i kom aryo i tuko ma obedo tye i wi otyeno me nino acel me dwe me abic mwaka alip aryo ki pirwu abicel. Lwak me koc Goma Town Council kono opako Radio Ru piny pi ogi eria ma meggi pien ni olo kubu wat i kin gin jo ma giwinyo radio ki lwak ma notiyo kedgi kacel ki Radio Ru piny. Eni be dong yub ma pol kare Radio Ru piny kupe kacel ki jo ma winye ki jo ma cwake wek kare no wat i kingi obed maber. Radio Ru piny yubu kwai tuku ma kit man mi kupu kin jo ma winye ki jo ma tiyo en i Radio Ru piny.

Hoop Rockers Basketball Club man tim ma tuko odilo adonga nyo basketball i rwom pyem tuko me Acholi Basketball League ma tye ka woro anyim i kom kare man otiko ire woko malo i wi meca meno me pyem meno. Inoni Hoop Rockers kacel ki Veterans Basketball Club guloyo tukogi me cabit ma apar man i pyem tuko me Acholi Basketball League me mwaka